Тугры тамашачылары эфирда янәдән мин Роза Хайруллина тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле минем дусларым, бүген мин сезгә аеруча чәчәкле сәламнәр һәм шундый ук якты хисле энергетика юллыйм. Ни өчен дип сорарсыз? Чөнки без бүген нәкъ күпләрендә аны чәчәкләр патшасы дип атаган чәчәкләр турында иң матур мәхәббәт хисләре турында җырлар иҗат иткән һәм аларны бөтен бөтен тәне бөтен күзәнәге белән тамашачыларга җиткерә белгән автор башкаручы танылган популяр илнат фархуллинның концертында кунакта без дуслар шуның өчен бүген без сезгә бик кызу бик үзенчәлекле бик матур репортажны эшләргә керештек Киттек бергәләп, дусларым! Нәкъ үзе сезнең каршыгызда безнең сагынып көтеп алган кунагыбыз. Илнат Фархуллин, дуслар, менә шулай итеп хәтта ки мин сәхнәдә синең концертыңны алып баручысы итеп тә тойдым, әйме? Шундый күтәренке кәеф белән килдек сиңа эшләргә. Сәлам, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кичләр. Мин үзем дә күтәренке кәеф белән килдем. Шуңа күрә бер көн алдан килеп җокладым, йокы туйдырдым. Кичә сәгать 8-дә яткан идем. Бүген иртәнге 8-дә тордым. Бу минем өчен бик көтеп алынган концерт. Казанда булып үткән инде, менә Уфада ниһаять беренче үземнең сольный концертым белән. Мин бик бәхетле. Без дә бәхетле, без дә нык шатбыз синең ниһаять Уфада үзеңнең сольный концертыңны оештырырга ният итеп килүеңә. Моның белән без сине котлыйбыз һәм инде бүгенге концертны алдан ук әйтеп куям, яхшы итеп шундый саф, яхшы энергетикаң белән әйме, уңышлы итеп башкарып чыгарга Ходай Тәгаләкәй насыйп итсен. Без сер итеп кенә тапшыруын дәвам итәбез, дуслар. Исегезгә төшерәм, Илнат Фархуллин да кунакта без бүген. Беләсезме, мин бүген сер итеп кенә тапшыруын төшереп кенә каласым килми. Мин бүген шушында булачак сәхнәдәге бөтен кызу күренешләрне, Илнатның иң-иң матур чыгышларын Бер сүз бә әйткәндә концертны да төшерергә булдым әле, дуслар. Әйе, мин бүген ике эштә. Шуның өчен сез миңа көчләр теләп торыгыз, ә мин сезгә яхшы энергетиканы һәрдаим бүләк итәм. Ярыймы? Сөйләштек. Киттек, дуслар. Соңлама урынына тегесе төшә, яме? Марсель, әйт әле, пожалуйста, место соңлама яңа җыр була. Соңлама первый булу отделениега. А, тегендә. Соңлама, кайсы кем гаепле? Ялган мәхәббәт дип әйтә инде. Ялган мәхәббәт аст качып китә соңлама урыны.
Илнат, без инде сине Солянка концертларында тиз генә сәхнә артында тотып алып, әйме тиз генә кыскача гына сораулар биреп ала идек, әмма дә ләкин мин уйлыйм, сер итеп кенә тапшыруың тамашачыларына кызыклыдыр. Син Татарстанныкы, кайсы районнан, э, кайсы авылдан, э, кайларда укыдың? Менә кыскача гына башта без шуны сөйләп китик әле. Кыскача гына мин э, тумышым белән Байлар Сабасыннан, Мамалай дигән бәләкәй генә авыл бар, авыл бар. Бәләкәй, бик матур. Э, без гаиләдә биш малай. 2007 э, елда Казанга киттем укырга дип, һәм инде шунда төпләнеп калдым. Һәм синең уку тарихың да, әле синең интервьюларын укыганда мин э, кызыклы итеп шундый үзем дә күлеп укыдым. Уку тарихың да бик кызык бугай синең, әйме? Уку тарихым да бик кызык.
Мин үзем укыдым, үзем филармониядә эшләдем. Шулай экзаменнарны бирдем, зачетларны яптым. Заграничный гастрольләр бик күп иде безнең. Мин филармониядә эшләдем, Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге Фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә 5 ел, 18 яшьтән. Искиткеч.
Бию белән дә шөгыльләнгән булгансың Әйе. шикелле. Профессиональ рәвештә булдым. Бу ничек булды? Әйе, дәүләт ансамблендә болай гына алмыйлар инде. Анда 16 кеше бары тик. Син 16 кеше э, три в одном эшләргә тиеш. Җырларга да, инструментта да уйнарга һәм инде биергә дигән профессиональ дәрәҗәдә. Аннан соң биюче булып дәүләт ансамбльдә эшләдем, э, башка ансамбльдә бер ел. Һәм шулай минем барда көнне бүген мин монда басып торам. Үземнең коллектив белән, үземнең команда белән. Җырлаганыңны, биегәнеңне алдан без күреп э, киттек алдагы концертларда, шулай ук Солянкада кабатлап үтәм. Кайсы инструментларда бүгенге көндә уйныйсың? Мин э,

Илнат, беренче җырың кайчан һәм кайда иҗат ителде? Әлеге сорауга мин җавап бирә алмыйм. Э, Күпме генә теләсәм дә гән. Чөнки нормаль җирдә иҗат ителә ителмәде. Э, Тургайлар дигән җыр, әлеге җырны бүген башкарачакмын. Э, бүген Репертуарда егерме биш җыр булачак, барысы да үзем язылган җырлар. Искиткеч!
Егерме бише дә үзең сүзен дә язган, көен дә язган? Кайберсенең сүзләрен дә, ә көен бөтенесенеке дә инде. Һәм әйтеп китәргә кирәк инде, Илнат инде ул башка автор-башкаручылардан нәрсәсе белән аерылып тора, ул чәчәкләр турында күп җырлар иҗат итә. Һәм менә үземнең дә шәхсән күңелемә шулкадәк син якынсың, анда сары розалар, анда сиреньнәр, Ой, искиткеч. Чәчкәсе. Әйе. Без шутлап киттек әле, әйме, сары розалар, сиреньнәр тагын. Акшамыр чәчкәсе яшел газым дип йөртәләр инде. Яңадан шушы әлегә өчәү, мине эстрада инде чәчкәләр патшасы дип. Мин аны үзем теләп язмыйм, шулай килеп чыкты. Һәм аның һәрберсеннән халык тарафыннан бик яхшы кабул ителде. Э, Яңадан ике җырым бар чәчәкләр турында, әле чыгармаган. Ансын әзрәк соңрак инде бераз халык тынычлансын, артистлар да тынычлансын, әзрәк бу чәчәкләрне онытыйк. Яңа чәчәкләр турында җырларыбыз киләчәктә. Алла бирсә.
искиткеч рәхәт дуслар кырыемда тере баян моңнары илнатның иң хит жырының көен уйныйлар бит әле һәм карап китегез әле нинди матур шундый яшь чибәр баянчы егет янәшәсендә утыра әле Роза Хайруллина ләззәтләнеп. Сезне туктатасы да килми хәтта ки. Үзегезне дә туктыйсы килми. Исемегез ничек була? Якынрак танышып китик әле. Э, исемем Рүзәл була.
Рүзәл Зиятин. Рүзә Зиязидинов. Илнат белән ничә ел бергә эшлисез инде? Илнат белән э, күптәннән таныш. Э, безнең менә Илнат белән бергә эшли башлаганга беренче генә ел, беренче сезон безнең. Нәрсәсе иң авыры Илнат белән эшләүдә?
Дөресен әйтәм, бер авырлык та юк, Аллага шөкер, бер-беребезне аңлыйбыз. Э, бер сүздән дип әйтерлек була, шуңа күрә бер авырлыгы юк, Аллага шөкер. Все нормально? Все нормально.
Ага, а теге ни акча яклап әйбәт түләйме соң? Аннан бик әйбәт.
Бер дә бижа әйтми. Әйткән бәясен түләп бара. Мин әйткән бәяне.
Илнат Фархуллинның командасы белән танышуны дәвам итәбез, дуслар. Һәм сезнең каршыгызда концертның тавыш буенча бөтен җаваплы мизгелләрен үз өстенә алган Фәнис басып тора. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез эшегезне яратып башкарасызмы? Әлбәттә, инде хәзер күп еллар буе шушы өлкәдә эшлибез, бик яратып башкарабыз үзебезнең эшебезне. Ә мөмкинме мине менә нык кызыксындыра бер сорау, әйме шул э, тавыш операторларына кагылышлы. Сезгә бирсәм ярыймы? Менә артистлар чыгышларын башкарганда сәхнәдә, әйме алар менә бер секунд дәверендә э, тамашачы да сизергә тиеш түгел, әйме, әмма дә ләкин звук операторда ул хәрәкәтен, аның сигналын дип әйтик инде, әйме, сизеп калырга тиеш. Мәсәлән, алар былай күрсәтәләр, әйме, я булмаса былай итебрәк ничек күрсәтәләр, әйме. Ә сез ул вакытта аппаратка карап утырасыз, ди мәсәлән звук операторы. Аңламадыгыз ди артистның нәрсә әйтергә теләгәнен. Менә шундый вакытлар, шундый э, ситуацияләргә эләккәнегез булдымы сезнең? М, Булгалады, конечно, булгалады, и аны чакта. Ну, күп, күп очракта без артистның күз, күзенә карап торабыз. Ә менә үзегезнең шәхсән э, Илнатның репертуарыннан яраткан җыр бармы? Бар. Кушылып җырлап утырасыз, үзегез аппаратта утырасыз, үзегез кушылып җырлыйсыз. Нинди җыр ул? Әнкәемне бәрәни баталал җыр. Бик Сүзләрен беләсезме?

Илнат, кайчан сиңа менә мин хәзер артист, үземнең концертларымны оештыра алам, тамашачыларны җыя алам дигән шундый ышанычлы карар кабул итү мизгеле кайчан булды? Мин э, сольный проектка кадәр төркемдә эшләдем бит инде 7 елга э, якын. һәм э, башланды афәт бөтен ну, э, бер елга без ябылып тордык бит инде бөтенесе минем бер э, вакытта килеп эләкте һәм мин үз үземә максат куйган идем илнат әгәр дә син ел ярым эчендә үзеңнең сольный концертларың белән чыкмыйсың икән районнарга шәһәрләргә син артист эшен туктатачакмын ә җырлар гына язачакмын бары тик башка артистларга дип үземә максат куйдым Хәм төгәл мин әйткәч тәген төгәл ел ярымда ноябрь аеннан быел менә булды минем ел ярым мин үземнең беренче концертларым белән чыктым һәм апрельдә менә фа татарстанның иңләнгәне иҗат синең төп шөгылеңме тормышта Әйе, бүгенге көндә ул минем төп шөгылем. Башка проектларда менә э, эшләп киләбез э, дуслар белән. Э, бүгенгә әле бу минем төп шөгылем. Шулай булып калачак та, гомер буе алда бирсәм, бу минем иң яратып эшли торган эшем.

Аның җырларын ишетә, тыңлыйбыз, биибез. Шуңа концерт бик охшый. Рәхмәт зур итеп. Концерт бик ошый, бик э, бик канәгать без бу концертка килгәнгә. Аңарга уңышлар телибез. Яратып, рәхәтләнеп, матур итеп җырлап, кушылып, биеп концерт карыйбыз. Рәхмәт. Прям вообще вот на одной волне песня, музыка.

Моны без үзебез дә, мин менә үзем дә шәхсән иҗат кешесе буларак үзем турында да әйтәләп, син менә үзеңне шулай дип әйтәләсең һәм ул ягың синең нәрсәдә чагыла? Э, сәеррәк дип, әйе, мин килешәм әлеге сүз белән. Э, кайсы вакытта чагыла, э, сәхнәдә бәлкем чагыладыр. Мин әйтәр бит, русча әйтсәк, кайфка кереп китәм әйме. Мин онытып җибәрәм. Минем һәрбер эшләгән движение ул Алдан өйрәнеп куйган движениелар түгел. Һәм ничек күңел теле, менә шулай мин хәрәкәтләнәм. Һәм кайсыдыр тамашачы тарафыннан кемгәдер сәерәк булып тоелырга мөмкин. Миңа әнинең сеңлесе дә әйтә, улым ятып кына җырлыйсың калды бит инде дип. Мин аны берничә дә алмыйм. Мин әгәр дә киртәләр куясың икән, сәнгать кешесенә киртәләр куярга ярамый. Киртә куясың икән, син үләчәксең. Ага, болай ярамый бит әле, болай селкенергә. Һәм ул э, энергетика халыкка барып җитми, кирәкле энергетика. Шуңа күрә сәер якларым бар.

Илнат, рөхсәт итсә, сәхнәләргә биеп шыгырыйм. Ну, кыенсынам, дуслар. Ә биеме мөмкин түгел. Менә сез карагыз әле, менә бу синтезатор артында басып торган музыкантка гына. Анардагы энергетика. Ул һәрбер клавишына баскан саен үзенә мин әйтер идем, меңләгән, меңләгән килограмм адреналин алып уйныймы соң әллә инде? Минем дә хәтта киңа карап музыкаль инструментта уйныйсым килә башлады, дуслар. Аның кебегрәк сезгә күрсәтергә тырышам, дуслар. Ничек бүген бийсезме? Илнат белән бергә. Биебез.
Ду китереп. Ошыймы?
Ошый, нык ошый. Беренче тапкыр килдек аның концертына. Моңа кадәр ВКонтакте, Инстаграмда гына күргән бары. Ну вот э, ишеткәчсен дә концерты була дигәчсен сразу кызларны подбило на это и сразу килергә булдык. Илнатка көтеп-көтеп алынган безнең яшь артистыбыз Казандан көтеп алынган, куанып көлеп мин Учалардан килдем. Биедек концертта, шуңа да эссе. Мистикамнан башлап килдек. Мистикамнан башлап килдек концерт өчен именно мына Илнат Фархулдинның концертына. Ошыймы?
О, вообще нык, нык, нык, нык. Үзен сәхнәдә тотулары, аның җырлаулары, үзенең җырларын тем более җырлый.
Дәвам итәмезме, юкмы? Ол, сез нәрсәгә утырдыгыз соң, авыл яшьләре? Сез авылга кайтмыйсыз, что ли, хәтсә? А? Надо поддержать итәргә, сезнекеләр күрәдер я авылдагылар. О, безнең старшийлар бик күрәсезме, лекләр дип. Егетләр, әйткән булырлар, әзрәк горурланган булырлар. Че то ул яшьләрне әзрәк булды, аплодисмент, әйдә кайтабыз егетләр, все җиңел.
тере тавышка бөтен Төн менә көчеңне салып син чыгышларыңны бии-бии башкарасың инде. Ул шулхәтлек менә энергетиканы яхшы итеп халыкка тапшыра синең шушындый итеп башкара белүең чыгышларың. Мин әфәрин генә дип әйтәм. Гомумән тәнкыйть дип менә апаң да әйтте дисең бит инде әйме? Туганың тәнкыйтькә ничек карыйсың? Язалармы? Нәрсәләр язалар? Һәм ничек кабул итәсең тәнкыйтьне? Тәнкыйтькә минем сирәк э, тәнкыйтьләр. Э, но шулай да бар. Мин кабул итәм э, үземчә һәм Үзем ничек телим, шулай эшләячәкмен. Алдасы көннә дә әйтәм ич, сәнгать кешесенә киртә куйсаң, ул э, чын үзе теләгән кеше була алмый. Ул э, артист кеше үзен башка төрле күрергә мөмкин, ә э, тәнкыйтли башлар икән яндагылар.

Сары розалар, дуслар! Бик яраткан җырым! Илнат Фархулин! Янәдән матур чәчәкләр турындагы сары розалар турындагы җырын башкара, дуслар. Әлбәттә, монда биим өчен мөмкин түгел, дуслар. Әйдәгез!

Менә шулай менә алкышлары туктатмыйча. Рәхәтләнеп бии, бии. Эш исе килә. Илназ Хәрхулин! Дуслар, кыздыра бүген Уфаны. Ох, биетә, җырлата, карагыз әле. Һәрбер тамашачы чын күңелдән я кул чаба, я бии, я

Мондый җегетләр ул йөзгә бер генә туа. Менә мин әле шуны карап торганнан соң бер ике шигырь юллары да бар монда. Җир йөзендә мондый егетләр бит туа җиргә йөзгә йөз елга бер генә. Шуңа күрә гармун моңнарыннан тыңлап карыйм әле бер генә. Әзрәк сезнең кебек Уй-хисләргә әле биреләм, җырлап торган бүген көн бит ул. Җыр-моңнарны гармун телләренә салып, өздереп бер уйный торган көн бит ул. Бик матур концерт, беренче мәртәбә Уфада ул бездә, конечно. Нәрсә әйтергә дә белмим инде. Менә

Мирхат Гайсин үзе Илнат Фархуллинның концертында. Мирхат, ни өчен килдең? Хөрмәт итепме? Җырлар тыңларга үзең сөйләп кит әле. Хөрмәт итеп, хәлләрен белеп китәргә килдем. Илнатны хөрмәт итәм һәм инде монда Марсель дустында гитарист монда барысын хәлләрен белеп поддержать итәргә дип килдем. Менә Әминә кызым белән биюдән чыктык та тиз генә чаптык монда. Шуңа бөтен эшләрне ташлап, бизәлеп тә тормадык. Кайсы җыры Илнатны сине аеруча кыздыра? Роза. Әлбәттә син мин Роза Хәйруллина интервью алганга шулай дип әйтәсеңдер инде. Әйе, шуңа да җыры да ошый, гомумән Роза ва.
Шундый җитди костюмнар кигән булды башта Илнат. Миңа калса, синең стилең менә шушысы якын. Менә хәбием.
Менә хәрәкәтләнеп биергә була. Костюм меня нетә, мин үземдә чувствую. Э, энергетиканы до конца биреп бетермим. Мине кыса, нидер киртәләргә кертә костюм. Сиңа иреклек, иркенлек кирәк. Иркен кирәк, я. Менә моның белән мин теләсә нәрсә эшли алам. Гомумән, Илнат Фәрхуллинга иҗат итергә нәрсә илһам бирә, нәрсә көч бирә? Миңа проблемалар, тормышта проблемалар илһам бирә. Чынлап әйтәм. Сынаулар.
сынаулар. Ниндидер мәсьәләләр? Иә, әгәр дә Ходай Тәгалә миңа сынау бирә икән, мин нинди дә булса Э, кайгы булмаса инде ул кайгы дип әйтергә ярамый мәшәкать дип әйтим менә борчылу бик нык борчылулар мем жырлар күп языла мем жырлар языла яз көне э, табигать уяна күңел уяна бер ялгансыз сөйлим минем кырыйымда яхшы кешеләр икән мине алар илһамландыра чын дөресе кешеләрдә иң хөрмәт иткән инде сыйфатлар
Әйтәр бит, э, человек слова.
Җаваплы кешеләр димәк. Җаваплы кешеләр һәм ялганны мин кичерә, ялганны кичерә алмыйм. Син тормышта да шундый кызу эмоциональ кешедер дип уйлыйм мин. Ә үзең, үзең турында ничек холкыңны тасвирлар идең? Әйдәс фрукты белән. Грейпфрут, грейпфрут. Әй, ул әче дә, ашсыз да килә ана. Ул интересный да, әйме? Ничектер. Ул яркий да. Тәмле дә, уңай эче дә. Кайр вакыт шулай бит. Мин үземне грейпфрут дип әйтер
Әши була. Ә Илнат кай вакытта әши була? Нинди хәлләр әши итә икән аны? Әгәр дә кеше үз сүзендә тормый икән, килгән вакытка э, килми икән яисә хәбәргә чыкмый икән. Пунктуальлык яратасың.
Ә мин үзем
ул Айдар Файзрахмановтан килгән әйбер инде. Миңа әйтәр икән, сәгать 8-дә булырга, мин 8-нче 20 минутта шул урында булам. Мин Көтәм, ярты сәгать, 40-45 минут. Әгәр дә мине э, кеше көтә икән, 5 минут булса 3 минут, мин үземне кичерә алмыйм. Мин көне буе шуны уйлап йөргән магу. Менә ул бит инде мелочь дип әйтеп булмый аны. Ул бит син, димәк, эшкә бик серьезно карамыйсың. К- Әлеге кешегә син серьезно карамыйсың, җитди карамыйсың дигәнне аңлата. Шуңа күрә э, әлеге әйберне, ну, барлык кешеләрдә юк инде ул. Но шулай да мин лучше көтәм. Ай, йөзләрегез матураеп киткән сезнең. Җыты кызаргансыз генә. Ол сулангансыз. Ә? Ярты елга бер гитара тоттым. Фонарик кобзалар бит әле. Шуны эшлисе килә. Әлеге җырны мин кәләш кияү белән кәләш өчен язган идем. Туйда җырлана торган җыр. Үзем дә яраткан җыр. Шуңа күрә акустический вариант бәләкәй генә. Мәхәббәтемне көтеп Яшәрлек җырымны Ышандым хыялыма Ышра

Барына да бәрмәсен бүләк итеп. Тагы да сине безнең тамашачылар белән якыннанрак таныштыру ниятеннән, Илнат, тагы да ачыклап китәсе килә. Син Казан шәһәрендә яшисең. Үзеңнең фатирың, өең бармы? Ул бит кызыклы безнең сер итеп кенә тапшыру, тамашачылар беләсеңме ничек шундый сорауларга җавапларны көтеп утыралар. Фатир бар, бар, фатир бар.
Нинди машина?
Шкода Октавия. Кайларда ял итәргә ярата икән Илнат? Студияда.
Үзеңнең шәхсән студияң бар? Юк, мин студия, минем иҗат та ялда, бөтен Себергәлегә. Бу елларга, э, киләсе елларга әле ял турында уйлам, эшләргә кирәк. Яңа җырлар, иҗат өстендә, клиплар. Бер интервьюңда шулай ук ишетеп калганым, минем тормыш ул тәүлек әйләнәсенә фитнес дип. Менә бер көнеңне үзеңнең безнең тамашачыларга сөйләп китәле. Нәрсәдән башлана ул? Нинди эшләр белән һәм ничек тәмамлана? Ничә сәгать ял итәсең син тәүлегенә? Иртән торырга тырышам, җиделәрдә. Һәм һәр көнгә инде мин атналык план төзим. Һәр көнгә план төзим, бүген мин нәрсә эшләргә тиеш. Һәм көн саен нинди дә булса, бәләкәй генә кирпеч булса да куеп барырга тырышам. Үз өстендә эшләргә тырышам, яхшырак, яхшырак күренер өчен. Чөнки әлегә бүгенге результат белән генә, бүгенге результат белән генә мин канәгать түгел. Эшләр әле бик күп. Үз өстендә эшләргә кирәк. Һәм тамашачыларга тәкъдим итәм. Үз өстендә эшләргә тиеш һәркем. Чөнки бу тормышта овощ булып яшәү генә ул мәгънәсезлек. Һәм яшәүнең тәме дә юк. Гомумән, мәгънәсез тормыш һәм яшәү дип саныйм. Һәр көнне үзегездә нәрсә булса да эшләргә тырышыгыз. Яңалык ачарга. Мин шулай дип тәкъдим итәм. Һәр кешенең үз эше, әлбәттә.
Син үз юлымны таптым, үз тамашачыларым таптым дип бүген ышаныч белән әйтә аласыңмы? Мин үз тамашачыларымны э, таптым дип әйтә алам. Э, яңадан бер тапкыр кабатлыйм, мин аның өстендә көн саен эшлим. Һәм бу әле башы гына.

Бүләк итә Илназ Фархуллин, Уфа. Бүген балкып рәхәтләнеп ял итә. Чөнки әйтергә кирәк, тере тавыш, тере җанлы музыка һәм инде Илназның йөрәк түрләреннән чыккан үзе иҗат иткән җырлары, моңнары. Вах!

Хәзер аналарыгыз, аталарыгыз басыгыз, пожалуйста. Телевидение төшерә, елмаегыз. Все, не бит, не матап. Хәзер русча җырлар булачак, танцевальный. Барыбыз да бейбез, зал бейбез, поддержим. Зур рәхмәт, килегез. Зур рәхмәт. Oh, oh.

Илнат, шундый менә сине кочаклап, алкышлап каршы аласы килә име? Өч сәгать дәвамында концертың, үзең алып барасың, үзең биисең, үзең җырлыйсың, барысы да тере тавышка, тере музыка кораллары уйнап тора. Барысы да бер үзең. Ничек көч аласың син? Ничек булдырасың моны? Теге русча әйтмешли, без воды. Кеше алып килергә яратмыйм. Әгәр дә бу минем концерт икән, нәрсә халыкны алдаларга? Махсус кунак дип анда бу дип э, минем фикерем буенча ул бары тик вакыт үткәрү һәм инде мин үземнең эшләгән эшемне күрсәтергә тиеш полностью от и до. Шуңа күрә э, нәрсә эш- мин эшли беләм, мин халыкка аны тапшырырга тиеш. Халык бит мине карарга килә. Димәк, синдә тырышлык, үҗәтлек сыйфатлары бар. Ә бармы синдә тәвәккәллек һәм кыюлык?
Бардыр дип уйлыйм. Э, Беренче чиратта кыюлык булмаса, э, эстрада булмый. Әгәр дә син ялкау икән, шул эстрадада яшәп булмый. Һәрберсе чуть-чуть булса да бардыр, бардыр инде булмаса, булмаса шулай бит инде.

Иштәлегенә кереп китеп, шундый матур хисләргә, шундый фикерләргә, шундый матур уйларга батасың, дуслар. Әфәрин, Илназ, сиңа тагы да тагы да дәртләнеп, калатланып, берсеннән берсе шундый матур көчле җырлар иҗат итеп кенә телисе кала. Шундый рәхәт күңелгә бүген синең концертында. Әфәрин. Илнат Фархуллинга уңыш дигәч, иң беренче нинди сүрәт күз алдына килә? Нинди вакыйга күз алдына килә? А, уңышлы кеше. Ул минем аңламыйча, ул бик тырыш кеше. Шулай яңадан бер катлым үзесендә эшли торган кеше һәр көнне. Ул бит э, не значит, что син бай кеше ул, яисә аның э, башка әйберләре бик күп. Успешный кеше икән, уңышлы кеше икән, димәк ул тырыш кеше. Ул тегендә дә, монда да югалмый, ул барыбер тырышачак. Минем уйлавымча шулай, бәлкем мин хак түгелдер. Синең рухи дөньяңның байлыгы сиңа мөһимрәк, матди байлыкмы? Рухи әлбәттә.
Ә нәрсә ул матди байлык, әгәр дә күңелеңдә тынычлык булмаса, әгәр дә син яисә бер нәрсә дә эшли алмасаң, матди байлык белән генә лөкай китеп булмый. Миңа беренче чиратта тамашачы һәм ул алкышлар. Ул, ул без күпмедер дәрәҗәдә

Бик көп тамашачыларның күңел түрләрендә шулай ук аерым урын алган җыр. Илнат Фәрхуллинның әнкәйләргә багышланган җыры. Көчле энергетикала бик тә Матур җыр. Илнат, рәхмәт сиңа бу җырларың өчен чын күңелдән. Ассызыклап үтәсем килә. Әнкәйләр турында бүтән җырларда нидер моңсу көйләргә язылса, а монда көч тә бар, монда драйв та бар, монда мәгънә дә бар. Супер, Илнат.

Гитарада Марсель! Ударник безнең барабан Рамил! Танцевальный группа Мифа! Үтмә гомер без әле яшәп туймаган дигән җыры белән башлады һәм тәмамлады Илназ. Фархулин үзенең беренче сольный концертын башкалабыз Уфада. Ә безнең нәрсә әйтәсе килә? Тукта әле, без әле сине күреп туймадык, без әле синең җырларыңны ишетеп туймадык, биеп туймадык. Ильнат, син супер концерт, шундый шәп мега позитив дулкында барды, дуслар. Тамашачыларның алкышлары, бүләкләр аларның хисләрен сез үзегез күреп тордыгыз. Үз чиратыбызда без Уңышлар телибез, Илнат сиңа. Тагы да илхамланып, берсеннән берсе матур истәлекле җырларың белән әле күп-күп еллар меңләгән тамашачыңны сөендереп, куандырып яшә. Шушы мизгелләрдә, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары, мин сезгә саулык, сәламәтлек, матур хисләр, мәхәббәт, иман байлыгы теләп сау булашам. Киләсе матур очрашуларга тиклем!